Hello abusuafo, ɛyɛ mo de hye efi adwumfo a ankra. Na ɛnɛ asɛm a yɛbɛka yi, maato ne din sɛ daabi wo mu ɔdam. daabi wo mu ɔdam. Daabi ɛnyɛ ɛnyɛ biribi na ɛyɛ o, ɛnyɛ w'adwene na ɛnyɛ adwuma. Uh, no, uh, biribi nkɔ yi a wote nka wɔ wo were mu sɛ nkɔ yie nti wobɔ mmɔden sɛ ebi a wobɛsusuw ho akyerɛw bi. Nanso esiane sɛ womfa a w'ani nhu yɛ no nti no, ɛyɛ wo sɛ biribi ɛha w'adwene, ɛyɛ wo sɛ woso dae, ɛyɛ wo sɛ eh, woyare. Na wonyare, wommɔ ɔdam yɛ, me nuabea, me nuabarima. Efisɛ nea ɛsɛ sɛ yɛte ase ne sɛ, yɛyɛ honhom mu nipa na saa honam wei de yɛde nam kɛkɛ ɛno nti ɛno nti ɛtɔ da bi a wotumi hu sɛ wo kra nankasa afi wo ho mu ɛne nam na ɛsan ba wo were ne mu bɛka kyerɛ wo nea wakɔhu efisɛ yɛyɛ honhom mu nipa nti nea ɛma wo ho ɛmma wo ho so ye, nea ɛmma wuntumi nsi pi nsi ta, nea ɛtwetwe w'aso na wo ho ntene wo no, me nua, wommɔ ɔdam yɛ. Wommɔ ɔdam yɛ. Na na mmom nea ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ wotɔ wo bo ase na wubisa wo ho sɛ dɛn na ɛkɔ so. Ɛno nti na ehia na ɛfata sɛ saa honam yi a Otwɛre-Yampɔn de ama yɛn yi, yɛde nnuan pa bɛwura mu, yɛbɛnom nsu, yɛbɛtumi ada, na yɛbɛtew yɛn ho afi nkekae bi a ɛbrɛ yɛn sunsum no ase, ɛmma sunsum no ntumi nyɛ n'adwuma sɛnea ɛsɛ sɛ ɛyɛ. Wo mmɔ ɔdam yɛ. Me se wo mmɔ ɔdam yɛ. Nea ɛtwetwe w'aso no na ahyɛ wo so no, wo mmɔ ɔdam yɛ. Nanso esiane sɛ yɛyɛ nipa na biribiara yɛpɛ sɛ yɛde yɛn ani hu ansa na yɛate ase, ansa na yɛtumi ehu sɛ saa na ɛkɔ no nti no, ɛtɔ da bi a Mpɛn pii no, sɛ wosusuw wo ho kyerɛ obi a, nea ɔka kyerɛ wo no sɛ, gya akyidi na wei ɛnyɛ hwee. Ɛyɛ hwee. Ɛyɛ hwee. Me se, wommɔ ɔdam yɛ. Ɛno nti na ehia sɛ ɛsɛ sɛ yɛda na yɛtumi anya adwene de ate nneɛma bi ase. Ɛno nti, ɛnɛ awia yi, Sɛ wote me nka a, nea mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ, afei, nea wobɛte wɔ wo were mu, nea wobɛte wɔ wo ti mu, nea wo honhom bɛka akyerɛ wo no, tɔ wo bo ase na nya mmere ma wo ho, na bisa wo ho se, bisa wo kra na ɔda wo mu ne se, dɛn na ɛkɔ so? Ɛbɛyɛ wo nwonwa sɛ, efisɛ ɛtɔ da bi a ɛnyɛ mpae bebree. ɛnyɛ mpae bebree ɛtɔ da bi ɛnyɛ mpae bebree ti yɛbɛnya adagyew ama yɛn ho na yɛbisa yɛn ho sɛ dɛn na ɛkɔ so a nneɛma bebree bɛda adi ama yɛn ɛno nti afe 2024 a nea meka akyerɛ hɔ no sɛ hwɛ w'adidi mu yie hwɛ wo nna mu yie na nya wo ho nte ase sɛ nea esi wo so na ɛhyɛ wo so no, na wode ato obi anim, na watwe w'ano awɔ fam no, na wateɛteɛm agu wo so no, na waka akyerɛ wo sɛ wabɔ dam no, na waka akyerɛ wo sɛ ah na me na wode wei susuw me na waka akyerɛ wo sɛ me de menyɛ saa da no tɔ wo ase na nya wo ho de gye wo efisɛ wo mmɔ dam yɛ Hey, eyi yɛ fie adwumfo a ankra makra mo.